Mela, ejja naqbżu għall-parti mistika ta' dan id-dokument. Spjegalna naqra. Dal-annex,
ma nafx fuq l-impaġna, annex 2?
Annex 2. L-aħħar paġna.
L-aħħar paġna.
Letteralment.
Il-coup de grace. Mela, bażikament, prova spjegajna. Paġna ta' qabel 10. Mhux daqshekk faċli biex wieħed jifhimha, Però jekk noħduha bil-mod, forsi jirnexxilna ninterpretaw għax trid naqra għajnuna viżwali naħseb il-verità. Kellek kurżità dal-għodu fuqha. Eh, hija xi hija
stramba to say the least. Mela, aħna konna qed ngħidu qabel li l-local plan jirregola l-użi li tista' tagħmel u l-għoli. Sewwa.
Ismaha sew di ħipi. Mela. Għalik di.
Forsi l-biċċa li qbist hija li local plans ikun fihom policy tax, jiġifieri, u żewġ mapep. Jiġifieri jkollok mappa bil-land uses u mappa bil-building heights, bil-kuluri. Sewwa. Aħdar hekk u blu.
U isfar hekk, eħe.
Issa,
il-local plan, jiġifieri dan approvat mill-Parlament, eh? Jiġifieri l-Parlament approva l-local plans, jiġifieri dawk huma strumenti approvati mill-Parlament. Issa, jiġifieri jekk jiena f'dit-triq Il-Parlament qal li nista' nibna four floors. Suppost. Four floors. Sewa.
Issa.
Fit-2015 daħlet eh, din it-tabella f'dan id-dokument li ma kienx eh, fil-public consultation, ma kienx fil-public ġifieri kien ħareġ public consultation dak iż-żmien kien DC14, ma mbagħad laħaq qabżet is-sena bidlu lu sar DC15. U fil-public consultation din ma kienet tidher imkien. Wow, mate.
Mela, mbagħad wara li ħarġ għalqet il-public consultation, eċetera, ħarġet ħarġ dokument u ħarġet biddiet tabella fuq wara li ħadd qatt ma kien ra. Issa, x'tagħmel din it-tabella? Tagħti interpretation tal-building heights li hemm ġol-local plans. Interpretation. Issa. Four floors, tifhimha inti, four floors? Ah, four floors, jien kont nbih il-proprjetà blu. Four floors, 2.8 eh, meters il-waħda jien għamlu 3 metri, four floors. Le, sal metri.
Four floors tifhem anti, ġifieri. Erba solari. Erba solari.
Ija ta.
Memx eh, tifhem le, għandek bżon interpretation. Għandek bżon interpretation għalija. Eh, le, le, sem nasal.
Pero din għatatna interpretation. Issa, l-interpretation hija translation tagħha in meters. Mm. Sawa, issa. Mela, It-tabella fiha rows, one, two, three, four floors, per eżempju, five feet of the line, u mbagħad hemm tliet kolonni. L-ewwel kolonna hija l-għoli in meters jekk għandek jekk qed tiżviluppa f'area fejn ma tistax tagħmel basement, li fil-verità dik dik il-kolonna għal xejn qiegħda x'imkien ma b'Malta ma Kull imkien tista' tagħmel basement hawn Malta. Mbagħad it-tieni waħda hija fejn tista' tagħmel basement u t-tielet waħda fejn tista' tagħmel semi basement. Issa, M'hekk għandek il-local plan jgħidlek li inti tista' tagħmel four floors. Sewwa.
Meta ngħidu four floors, plus il-penthouse dejjem. Eh, four plus one. Four plus one. Plus one dejjem hemm, all right.
Dik ġiet translated għal 22 meters. Sewwa.
Ġifieri inti tista' tilħaq Flok for floors, għamluha inti titilħaq 22 meters issa fejn għandek fejn miktub fil-local plans for floors. Il-quċċata tal-penthouse mill.
Il-quċċata tal-bini. Sewa.
Ma jistax jaqbes 22 meters. Sewa.
Ġifieri mill-bankina sal-quċċata tal-bini jiġu 22 meters. Eżatt. Sewa.
Issa, 22 meters, issa, waħda l-affarijiet daħlu ġol local plan kienet l-obbligu li aħna nagħmlu ċint madwar il-bejt. Qabel, fid-1907 u ta' qablu, kien projbit li nagħmlu ċint madwar il-bejt.
Sewwa. Meta daħal 1930, ġie obbligatorju għall-bwa. Issa, ġifieri inti taqbad it-22 meters u ċint ovvjament huwa minimum one meter, sewwa? Sewwa. Issa, taqbad it-22 meters tneħħi one. Sewwa.
Jibqgħalek 21 meters. Sewwa. Issa, għoli ta' solar normalment huwa kemm? 2.8.